זייער א אינטערעסאנטע שאלה וואס כ'האב באקומען, כ'האב אפגעמאכט איך גיי עס אדרעסן ווייל איך ווייס בעיסד אויף וויפיל איך זעה די שאלה אז דאס איז א זאך וואס זייער אסאך מענטשן קענען ארויסנעמען וועליו פון עס, ס'איז א פרעקטיקל זאך, ס'איז א זאך וואס ס'קומט אריין אין די הלך ילך פון א מענטש'ס לעבן איבערהויפט פאר אינגעלייט אסאך מאל, איך האב אויך געדארפט דילן מיט אזעלכע קוועשטענס אסאך מאל אין מיין לעבן, און ווער ס'הערט מיך אויס גענוג לאנג ווייסט אז נישט אייביג איז די ענפער אז א' אדער ב', אסאך מאל איז עס אזוי ווי איך רוף עס אן הלכה ואין מורין כן, אז ס'דא א געוויסע סטראקטשער וואס מ'וועט זאגן אז דאס איז די וועג עס צו טון, אבער נישט יעדער איינער דארף עס טון אויף די סטראקטשער אויף וואס מ'זאגט אז. די נארמאלע זאך איז. אקעי, כ'בין שוין נייגעריג וואס די שאלה איז, קום לאמיר דיר זאגן וואס די שאלה איז. דער איד פרעגט אזוי, איך אינוועסט יעצט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט יעדע חודש פאר יעדע פון מיינע קינדער פאר די חתונה, און די איבריגע לייג איך אוועק צו קויפן א הויז. די שאלה איז אזוי, ווען די צייט גייט קומען, איך גיי דארפן קויפן א הויז, זאל איך טון אלעס וואס איך קען צו לאזן די געלט פון די חתונה אנטאטשט, למשל בארגן פון חברים אדער פעמילי אויב איך דארף, אדער זאל איך קאנסידערן צו נוצן די געלט וואס כ'האב אוועקגעלייגט פאר חתונות בלית ברירה אנשטאטס בארגן פון א צווייטן, אדער זאל איך בכלל נישט סעיוון קיין געלט פאר חתונות יעצט פאר איך האב א הויז? סאו לאמיך וויסן וואס דו האלטסט אז ס'איז די ריכטיגע זאך צו טון, און ס'קלערט אויס אז דער איד וואלט זייער געוואלט אז איך זאל זאגן א' אדער ב'? איך גיי נישט זאגן א' אדער ב', איך גיי אביסל שמועסן מיט ענק פון די נושא, און לאמיר זען צו אונז קען מען קומען צו א געוויסע קלארקייט אויף וואס דו האסט צו טון אין דיין לעבן. יעצט איך וויל זאלסט אויך פארשטיין אז ס'איז נישט דא קיין צוויי מענטשן וואס זענען די זעלבע, ס'איז דא מענטשן וואס זענען מער געסטראקטשורט אין זייער קאפ, ס'איז דא מענטשן וואס כדי פאר זיי זאל עפעס ארבעטן מוז עס זיין א מורא'דיגע מורא'דיגע קלארע רידזשיט סיסטעם, כ'לייג אוועק די געלט פאר חתונה מאכן, כ'לייג אוועק די געלט פאר קויפן א הויז, אוי איך קען נישט נעמען די געלט פון דארט פאר דעם, אוי איך קען נישט נעמען די געלט פון די הויז פאר די חתונה, פון די חתונה פאר די הויז, דאס האב איך דאך אוועק געלייגט פאר עפעס אנדערש, דאס איז עס ענד פי פייוו הונדערט, דאס איז, ס'דארף זיין אלעס געסטראקטשערט אין זייער קאפ, און ס'איז א מורא'דיגע מעלה צו האבן די נאטור, פון די אנדערע זייט איז עס אויך א גרויסע חסרון, ווייל ס'איז דא זאכן וואס ס'לימערט דיך פון וואקסן אויב דו ביסט אויף אזא וועג, אבער דאס איז געוויסע מענטשן, נאכדעם איז דא מענטשן וואס מענטשן מאכן עס געשען, איך העפענס טו בי, איך בין א קאמבינעישאן פון די ביידע, ביי מיך אין מיין לעבן, איך בין א קאמבינעישאן פון די ביידע, כ'האב זייער ליב סטראקטשער, אבער כ'האב נישט קיין פראבלעם צו צופאטשקענען די סטראקטשער אויב ס'מאכט מיך סענס אין די פאל צו צופאטשקענען די סטראקטשער. וואס מיינט דאס? כ'וועל דיר געבן א משל. אז איך לייג אוועק געלט פאר חתונה מאכן, און אינמיטן קומט אונטער א גוטע אפערטוניטי וואס איך ווייס אז די אפערטוניטי גייט מיך ארויפפושן צו די נעקסטע לעוול אין מיין ביזנעס, אין מיין פיינענשל לייף, האב איך נישט קיין פראבלעם צו צופאטשקענען די סטראקטשער און נאכדעם וועל איך גיין בילדן א נייע סטראקטשער. כ'האב נישט קיין שום פראבלעם מיט עס. סאו, ווען וואס איך האב געזען ביי מיר זייער אסאך מאל געוויסע הצלחות, איך וויל ביי די וועי ווען איך זאג ווען איך הצלחות מיינט נישט אז איך האב אייביג מצליח געווען, איך האב אויך דורכפעלער, איך האב אויך זאכן מיט וואס איך דארף דילן, איך וויל נישט דאס עס אנקוקן אזוי ווי איך בין מיסטער פערפעקט, ביי מיר איז אייביג געגאנגען אלעס בארג ארויף, איך האב קיינמאל נישט געהאט קיין שום זאך וואס איך האב געדארפט דילן, ס'איז ווייט פון דעם, אקעי, באט נישט פאר דעם קומסטו צו מיר, דו קומסט זיך צו מיר צו הערן עצות וויאזוי דו קענסט יא מצליח זיין, סאו די די פוינט איז אז סיי פון אנפאנג אן ווען כ'האב געקויפט א הויז און און איך בין געווען מסתם כ'מיין איין און צוואַנציק יאר ווען כ'האב געקויפט א הויז און כ'קען זאגן זייער אסאך זאכן וואס כ'האב מצליח געווען ברוך השם אין מיין לעבן איז געווען ווייל כ'האב גענומען יענע ערשטע סטעפ, כ'וויל מען רעדט פון דעם וועל איך אריין גיין, איך וויל מיך אביסל עפענען פאר דיר, איך וויל דיר לאזן וויסן אביסל סיקרעטס וואס איך וואלט עס נישט נערמאל געשערט באט איך טראכט ס'קען דיר העלפן סאו לאמיך דאס שערן מיט דיר. דו ווייסט אז ווען איך האב געקויפט מיין הויז טווענטי וואן יערס אולד, איך בין געווען דעמאלטס בערך פֿינף און צוואַנציק יאר צוריק בערך, דעמאלטס איז נאכנישט געווען די סטייל אזוי ווי היינט אז מען קויפט הייזער, היינט קויפן סאך מער, כ'זאג נישט איין און צוואַנציק יעריגע מענטשן, באט מענטשן קויפן היינט הייזער מער ווי מען האט געקויפט ווען איך האב געקויפט מיין הויז, און איך געדענק כ'האב נישט געהאט קיין געלט פון ווי צו קויפן די הויז, כ'האב געהאט ממש אפאר דאלער, כ'האב געהאט אבער איין בענעפיט וואס האט געארבעט פאר מיר וואס נישט יעדער איינער וואס הערט מיך אויס האט, און די בענעפיט איז געווען אז כ'האב געהאט אסאך חברים וואס האבן זיך נאכנישט אפגעבריט. איך בין געווען איין און צוואַנציק יאר אלט, איך האב געהאט חברים פון איין און צוואַנציק יאר, איך האב געהאט חברים פון נײַנצן יאר, פון צוואַנציק יאר, פון איין און צוואַנציק, צוויי און צוואַנציק, די חברים האבן געהאט, איינער האט געהאט געסעיווט געלט וואס זיין ווייב האט געארבעט אלס מיידל, איינער האט געהאט א גוטע, קיינמאל נישט גענומען קיין גמח'ס, און איך שלמה מאיר זאגט לא לחכמים עליכם, איך זאג נישט איך זאג נישט אז דאס קומט פון מיין גרויסע חכמה ווייל ס'קומט נישט, כ'האב געהאט סייעתא דשמיא און איך וואלט עס היינט קיינמאל נישט געטון, איך וואלט עס קיינעם נישט רעקאמענדעד צו טון, איך בין געגאנגען צו מיינע חברים, נאנטע חברים פון ישיבה, אינאסענטלי, א אינגערמאן, א פרוכשעלע נפתחי עיניו, כ'קויף א הויז! wow! חיים דו קויפסט א הויז! wow! look at you! די אינגערמאן זיצט אין ער ער קוים אויסגעפיגערט לייף און איך קויף שוין א הויז! און און און כ'בין אים מסביר ס'קאסט אסאך געלט א דאון פעימענט! וואלסט מיך געקענט העלפן? וואס הייסט וואסערע העלפ דארפסטו? זאג איך אים וואלסט מיך געקענט בארגן געלט? אה! בארגן געלט! פארוואס נישט? ער האט נישט אנגעהויבן צו טראכטן, בארגן געלט? אפשר גייט ער מיר עס נישט צוריק באצאלן? ער האט נישט ניין! ר' אבירם גוט, נאו פראבלעם, איך האב אזויפיל און אזויפיל געלט געסעיווט, וואלסט מיך געקענט ארויסנעמען א גמח אויף דיין נאמען? יא, פארוואס נישט, וויפיל דארפסטו? פיין, נאו פראבלעם, יא, גייסט באצאלן? יא, אוודאי, און אזוי איז געווען די קאנווערסעישאן, ענד אוו סטארי, און איך האב מיך דערזען אז איך האב געקויפט א הויז, כמעט מיין גאנצע דאון פעימענט האב איך געבארגט, כמעט אלעס וואס איך האב געדארפט האבן אריינצולייגן אין די הויז, די בליינדס, די מזוזות, די פעינטן, די סקרעיפן, די וואטעווער ס'איז צוגעקומען, די שאר ירקות האב איך געבארגט, ס'איז געווען קלענערע געלט ווי היינט, אבער מיט די השגות פון דעמאלטס איז עס געווען גרויסע געלטער און בפרט מיט די השגות פון א אינגערמאנטשיק ווי פון איין און צוואַנציק יאר, ס'איז געווען ריזיגע געלטער, אזוי האב איך געקויפט מיין ערשטע הויז. כ'זאג עס נישט וועגן דו זאלסט עס טון, כ'זאג עס נאר ווייל דו זאלסט פארשטיין וויאזוי זאכן זענען געגאנגען פון דארט. סאו אזוי איז געווען די מעשה, כ'האב געקויפט די הויז, בשעת כ'האב געקויפט די הויז, וועלכע באזעצענע עלטערע מענטש אין מיין לעבן, אינקלודינג פעמילי וכדומה, וואס האט אביסל צוגעקוקט אז איך קויף א הויז האט מיך אפגערעדט פון עס, חיים דו קויפסט א הויז ווארט נאך אפאר יאר אפשר וועסטו קענען, דעם אהער אהין דו ווייסט אין וואס דו גייסט אריין און, די מציאות הדברים איז אבער געווען, אקעי פעסט פארווארד יעצט געב איך דיר די מציאות הדברים, די מציאות הדברים איז געווען אזוי, איך בין געווען אין ביזנעס אקעי, ס'איז נישט אז איך האב געהאט א דזשאב וואס איך האב געמאכט מיינע פאר דאלער א וואך און און אלעס האט געמוזט אריינפיטן אין יענע בודזשעט, און אלעס האט געמוזט אויכעט אריינפיטן אין די בודזשעט פון צייט, יא ווייל ס'איז דא צוויי זאכן וואס דו דארפסט בודזשעטן ווען דו האסט א צייט, ווען דו האסט א דזשאב, איין זאך דארפסטו בודזשעטן דיין אינקאם, האסט א פיקסד אינקאם, אלעס מוז אריינפיטן אין די פיקסד אינקאם, דאס איז נאמבער וואן. נאמבער טו וואס דו מוזט בודזשעטן ווען דו האסט א דזשאב איז דיין צייט, אלעס וואס דו טוסט אין דיין לעבן דארף אריינפיטן אין די עצה, דו קענסט נישט זאגן, איין טאג וועל איך טון דאס און איין טאג וועל איך טון יענץ און איך גיי טון עפעס אנדערש וואס וועט מיך ברענגען מער מער אינקאם וכדומה, ס'איז זייער שווער נאך אינקאם צוצולייגן, מיינט צוצולייגן צופרי, ביינאכט, זונטאג, וואטעווער, ס'איז זייער שווער פאר איינעם וואס האט א דזשאב, סאו כ'האב געהאט די זאך אז כ'האב נישט געהאט קיין דזשאב, כ'בין געווען אין ביזנעס אליין, כ'האב פארקויפט לייף אינשורענס, און כ'קען ענק זאגן איין זאך, אז די פעקט אז כ'האב געקויפט א הויז האט מיך געגלייגט אין אזא דרייוו אז כ'האב כ'בין אריין אין אווער דרייוו צו מצליח זיין, כ'בין אריין אין אווער דרייוו צו מאכן סעילס, און ברוך השם אז דער אייבערשטער האט מיך געהאלפן אז אין זייער א קורצע צייט האב איך יעדן איינעם אפגעצאלט, כ'בין געווארן גארנישט שולדיג געווען מער אויף מיין הויז און כ'האב געהאט א הויז, יעצט איך האב נישט קיין ספק, איך רעד נאכאמאל, מאך נישט קיין מיסטעיק, איך רעד פון מיין עקספיריענס, איך זאג דיר נישט וואס דו זאלסט טון. וואס דו זאלסט טון מיט דעם וואס איך זאג דיר, זאלסטו גיין אויספיגערן נאכדעם וואס דו הערסט מיין מיין אינפארמעישן, פיגער אויס וויאזוי ס'מאכט סענס ביי דיך צו אפלייען. און און פארשטייט זיך אויב דו ביסט א עמפלוי א עמפלויאי ווערסוס סעלף עמפלויד, עפלייט עס צו דיך אנדערש לויט דיין סיטועשן. וואט. כ'האב נישט קיין ספק, כ'האב נישט קיין ספק בדרך הטבע ווען נישט די עקספיריענס איך האב געקויפט א הויז וואלט איך נישט אנגעקומען צו דעם וואס איך גיי דיר זאגן נעקסט, כ'וואלט נישט אזוי שנעל געקויפט א הויז אנדערש אקעי, סאו וואס איז געווען ווייטער? ווייטער איז געווען אקעי כ'האב ברוך השם א הויז, ריעל עסטעיט איז נאר ארויף געגאנגען, כ'האב געוואוינט אין קרית יואל, ריעל עסטעיט איז נאר ארויף געגאנגען און ארויף און ארויף ביז ס'איז אנגעקומען ביז ס'איז אנגעקומען די די טו טאוזענט פייוו סיקס סעווען אקעי עיט האט אסאך זאכן געקראכט באט ביז ס'איז אנגעקומען ביז אין די אין די יארן מ'האט געקענט האבן דעמאלטס הונדערט צוואַנציק פראצענט פיינענסינג אויף א הויז קרעזי עס קרעזי עז איט סאונדס די וועליו פון די הייזער זענען געווען זייער הויעך, און דו האסט געקענט האבן הונדערט און צוואנציג פראצענט פון די הויז, פון די וועליו פון די הויז. יעצט איך וועל דיר זאגן א זאך וואס איז געווען ביי מיר, איך גיי נישט זאגן אז ס'גייט געשען ביי דיר, און איך גיי נישט זאגן אז אויב ס'איז געשען זאלסטו טון וואס איך האב געטון. וואס איז געווען ביי מיר איז, אז איין טאג האב איך אפגעמאכט, ברוך השם, איך האב געהאט פרנסה, איך האב געקאווערט מיין בודזשעט, באט דעטס בעסיקלי איט. אנפאנג האב איך געמאכט מער געלט ווי איך האב געדארפט ווייל איך האב געהאט די דרייוו פון אפצאלן די חובות, אבער אזוי ווי די דרייוו איז אוועק געגאנגען איך האב שוין נישט געהאט קיין חובות, בין איך פשוט געווען באקוועם אין מיין קאמפארט זאון, איך האב געמאכט מיין אינקאם, איך האב געלעבט, און דעטס איט, שלום על ישראל, איך האב געלעבט באקוועם, איך האב געלעבט זייער באקוועם, איך האב געהאט ברוך השם א באקוועמע לעבן, וואלט איך נישט געסעיווט קיין געלט. כ'האב נישט געסעיווט פאר חתונה מאכן, כ'האב נישט געסעיווט פאר ריטייערמענט, כ'האב די אלע זאכן וואס איך זאג דא צו טון האב איך נישט געטון דעמאלטס, כ'האב נאכנישט געוויסט פון די אלע אינפארמעישן, קיינער האט מיך עס נישט אויסגעלערנט, כ'האב עס נישט געוויסט, סאו וואס איז געווען? מה עשה הקדוש ברוך הוא? כ'האב געטראכט, מיין הויז וועליו איז אזוי שטארק ארויף געגאנגען, לאמיך גיין נעמען א האום עקוויטי ליין אויף קרעדיט, און לאמיך אינוועסטן די געלט אין ריעל עסטעיט.

נישט מער נישט ווייניגער, די באנק אדער די אפרעיזער, איך געדענק נישט צו די אפרעיזער אדער די באנק האט געמאכט א טעות, און זיי האבן ארויפגעלייגט א וועליו פון הונדערט טויזנט דאלער מער אויף מיין הויז ווי די אפרעיזד וועליו האט געדארפט זיין, סאו אדער האט דאס די אפרעיזער יא געטון גוט און די באנק האט צוגעלייגט הונדערט טויזנט דאלער אויף די האום עקוויטי מער ווי זיי האבן מיך געדארפט געבן, אדער האט די אפרעיזער געמאכט א טעות און ער האט צוגעלייגט הונדערט טויזנט דאלער צו די וועליו פון די הויז, כ'געדענק נישט, איינע פון די צוויי, באט ס'איז עכט אירעלעווענט. וואס ס'איז געווען איז, איך בין געגאנגען דעמאלטס מיט די געלט, כ'האב מיך דערזען מיט אפאר הונדערט טויזנט דאלער, וואס כ'האב געקענט גיין טון יעצט ביזנעס מיט עס. ביז היינט האב איך נישט געהאט די געלט, איך האב געלעבט פעיטשעק טו פעיטשעק. אלל אוו א סאדען, איך דערזעה מיך מיט אפאר הונדערט טויזנט דאלער וועליו. כ'האב געקויפט דעמאלטס אפאר אפאר הייזער. אין מידלטאון ניו יארק האב איך געקויפט די הייזער, און כ'מיין זעקס אדער זיבן יוניטס האב איך געקויפט מיט די געלט, כ'האב גענומען מארגעדזשעס אויף עס, און כ'האב דאס גענוצט פאר די דאון פעימענט, און כ'האב געלעקט די טרענט, כ'האב אלעס פארקויפט פאר א ביוטיפול ביוטיפול שיינע פראפיט, איך זאג אייביג כ'האב נאך קיינמאל נישט פארלוירן קיין געלט אויף ריעל עסטעיט, ברוך השם ריעל עסטעיט האב איך אייביג געמאכט געלט, דאס מיינט נישט אז אלע ריעל עסטעיטס וואס איך האב געקויפט האבן אייביג פארדינט, ביי מיך האט עס אייביג פארדינט, כ'האב געהאט סייעתא דשמיא, פאר די קראך פון טו טאוזנט אייט האב איך אלעס פארקויפט, פרעג מיך נישט פארוואס, איך ווייס נישט, ס'איז מיר אריינגעגאנגען אזא דרייוו אין קאפ, כ'האב נישט קיין נערוון צו עס מער, איך וויל עס פארקויפן, איך וויל טון עפעס אנדערש מיט די געלט, שפעטער האט אלעס געקראכט, אבער ברוך השם איך בין ארויס פארדעם. באט די מציאות הדברים איז, די איינציגסטע סיבה פארוואס איך האב דאס געקענט טון איז ווייל איך האב געקויפט מיין ערשטע הויז וואס אלע מיינע גוטע פריינט האבן מיך געזאגט ביסט משוגע אז דו טוסט אזא זאך קויף נישט די הויז. די מציאות פון קויפן די הויז האט מיך געגעבן אז איך האב געהאט עקסעס צו די האום עקוויטי ליין אוו קרעדיט וואס דאס האט מיך געגעבן אז איך האב געקענט קויפן ריעל עסטעיט וואס דאס האט מיך געגעבן איך האב פארקויפט די ריעל עסטעיט פאר א שיינע פראפיט און איך האב שפעטער געקויפט א אנדערע הויז וואס כ'האב געוואוינט, כ'האב שפעטער געטון נאכאמאל ביזנעס דורך האום עקוויטי ליין אוו קרעדיט, פעסט פארווארד און ס'האלט מיר יעצט בערך פֿינף און צוואַנציק יאר שפעטער, און איך קען זאגן ניינטי ניין, פארוואס זאג איך ניינטי ניין? ניין, הונדערט פראצענט פון מיין ביזנעס וואס איך טוה היינט, איך רעד יעצט פון אינוועסטמענטס אדער פון געלט, סיי וואס, כ'האב שוין חתונה געמאכט אפאר קינדער ברוך השם, אלעס וואס איז דורך געדרייט געווארן ביי מיך וואס האט געהאט צו טון עניטינג מיט פיינענשלס, קענסטו אויף וואן וועי שעיפ אר פארם טרעיסן צו די האוז וואס כ'האב געקויפט ביי עידזש טווענטי וואן. דאס האט מיך ארויפגעלייגט אויף א געוויסע טרעדמיל פון גיין ווייטער און ווייטער און ווייטער. אקעי, היינט בין איך ברוך השם אביסל מער ארגענייזד ווי דעמאלטס, אבער די מציאות הדברים איז אז דאס האט מיך געגעבן די די די פאנדעישאן צו קענען טון זאכן וואס איך טו יעצט וואס איך קען אריינגיין אין שעות אריכות פון סיפורים פון זאכן אין וואס איך בין געווארן אינוואלווד אבער יעדע זאך יעדע איינציגסטע הצלחה פיינענשעלי וואס איז אנגעקומען צו מיך קענסטו אויף עפעס א וועג טרעיסן צו יענע עידזש טווענטי וואן סאו קויפן א הויז, זאל איך יעצט זאגן רבותי איין און צוואַנציק יעריגע אינגעלייט גייטס קויפן הייזער, בארגטס ענק פון ענקערע חברים, טאנץ אריין, כ'האף אז דו פארשטייסט אז איך קען דיר דאס נישט זאגן. סאו כ'קום צוריק צו דיין שאלה. כ'לייג אוועק געלט פאר חתונה מאכן מיינע קינדער אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, די איבעריגע וויל איך אוועקלייגן צו קויפן א הויז, זאל איך דאס לאזן זאל איך דאס, ס'דא צוויי וועגן פון טראכטן, איין וועג פון טראכטן איז, מיש נישט קיין יוצרות, דאס לייגסטו אוועק פאר חתונה מאכן, מיש נישט די צוויי זאכן, בארג דיך אן. די מעלה פון די וועג איז אז ס'וועט דיך געבן א מער א דרייוו צו מצליח זיין, ווייל דו וועסט וועלן באצאלן דיינע חובות. די חסרון איז, וועסטו פארלירן אפשר אסאך ישוב הדעת, איך ווייס נישט ווען דו וועסט קויפן א הויז אויף די וועג, איי דאנט קנאו. פון די אנדערע זייט קען איך דיר זאגן, גיי צו די אנדערע וועג, טאנץ אריין ווי שנעלער מיט אלעס וואס דו האסט און שפעטער העסטו שוין אויספיגערן וואס צו טון ווייטער. איך זאג אייביג פאר מענטשן וואס איך מענטאר איין זאך, טעיק א סטעפ אין די רייט דירעקשאן. פונקטליך וויאזוי וואס ווען ווי דו ווייסט נישט, נעם א סטעפ אין די רייט דירעקשאן, אדער וויאזוי איך זאג עס אסאך מאל, גיי ארויף אויף די טרעדמיל. גיי ארויף אויף די טרעדמיל וואס ס'פארט אין די דירעקשאן ווי דו ווילסט אנקומען, און אז דו וועסט דאס טון מיט אסאך סייעתא דשמיא, און מיט אסאך תפילה, האף איך בעזר השם אז דו גייסט מצליח זיין, און ס'וועט נאר ארויסקומען טובות פון וואס כ'האב דיר דא דערציילט, און חס ושלום נישט קיין מכשולות. גיט געלט, די וויסדאם פאר יור וויל.